Voilà, schéine gudde Mëtteg. Dir gesitt, ech sinn haut a Begleedung vum Direkter vun der Santé, vum Dokter Schmit. D'Madamm Paulette Lenert kann aus gesondheetleche Grënn haut net dobei sinn an erlaabt mer a mengem Numm an och vun de Kollege vun dëser Plaz hir och eng gutt Besserung ze wënschen. Mir hunn de Moien e Regierungsrot gehat, wou eng Rëtsch vu Zuelen analyséiert gi sinn, eng Situatioun, déi och permanent analyséiert gëtt an och eng Analys an eng Entwécklung och an de leschte Wochen. A mir sinn zur Konklusioun komm, dass een am grousse Ganzen net vill Sputt huet, huet een net vill Méiglechkeete fir kënnen ze soen, dass een eng grouss Ouverture géif maache mat neie Mesuren. Mir hunn eng Situatioun, déi um Point de vue vun den Infektioune geklomm ass. Dat muss een och gesinn. An den Dokter Schmit wäert derno och méi an d'Zuele kënnen agoen. Mee mir gesinn, dass d'Zuelen een Dag ganz héich kënne sinn, en aneren Dag och niddereg kënne sinn. Et gëtt Keng richteg Moyenne, déi ee kéint soe vun Dag zu Dag, wou ee seet, dat doten ass dat, wat muer wäert kommen. Mir hunn Deeg, haut zum Beispill ass en Dag, wou vill positiver sinn, krut ech matgedeelt, gëschter wor een, wou manner positiver war. Dat heescht, de Suivi vun den Deeg ass ganz schwéier kënne virauszegesinn. Dat, wat fest ass, Mir hunn zu Lëtzebuerg keng exponentiell Hausse. Mir hunn an deene leschte Wochen jo e Risk gehat, esou wéi dat och a verschiddene Länner war, dass eng exponentiell Hausse komm ass. Et kann een näischt ausschléissen, et kann een näischt ausschléissen, mee mir gesinn, dass op jidde Fall zu Lëtzebuerg keng exponentiell Hausse ass. Mir gesinn och, an dat ass jo déi Zuel, wou mer och Iech jo viru puer Woche gesot hunn, déi ganz, ganz wichtig wär, dat ass déi an de Spideeler, wou een och am Fong eng Situatioun huet, déi éischter stabel ass, wann een d'Situatioun och kuckt. Mir hunn zwar méi Leit an de Soins normaux, wou mer och, Potenzial hunn, also grousst Potenzial hunn, wann do e Problem wier. An an de Soins intensiffe pendle mer esou tëschent 15 a 25, wann ech elo eng large Fourchette giff kucke vu Leit, déi op de Soins intensiffe sinn. Dat heescht, do och keng Hausse exponentielle, déi giff mat sech bréngen, datt een an eng Situatioun giff kommen, wéi een se a ganz ville Nopeschlänner huet, wou ee bei 60, 70, 80, bal 90 Taux d'occupation och vu Soins intensifs Better huet, wat e Facteur ass, Selbstverständlech stinn dann och matzespréngen, dass een nei Mesuren, méi streng Mesuren muss déclenchéieren. Mir sinn net an där Situatioun an ech soen, dass dat ee vun deene Facteuren ass, deen eis, wann ech virdru gesot hunn, e bësse Sputt hunn, wann dat net de Fall wier, mer an engem aneren Zeenario och wieren. Mir hunn de Moien och festgehalen, fir, nodeems mer och mat der Santé en Echange haten, nodeems mer och mam Dokter Schmit de Moien am Regierungsrot en Echange hate mat Ministeren an déi lescht Deeg och nach mat anere Leit, de Wee ze goen, fir au Niveau vun der Horeca eng Ouverture vun den Terrassen kënnen ze maachen. Et ass e Beräich, deen Méiglech ass et, dass en Impakt, dee ganz reduzéiert ass, dee wierklech och mat deene Mesuren, déi mer proposéieren, de Minimum vu Risk géif huelen. Dir wësst jo, dass mer dès le départ ëmmer déi Jauge geholl hunn tëschent Restriktioun, tëschent Libertéiten. Ech wier léiwer haut virun Iech, fir Iech kënnen ze soen, Couvre-feu ass fäerdeg, Limitatioun vu Leit doheem ass fäerdeg. Kënne mer net. D'Zuelen erlaben eis net, fir kënnen d'Gefill ze ginn, dass mer aus enger Situatioun wieren, wou een einfach vun haut op muer kéint alles opginn. D'Ouverture vun Terrasse ass e klenge Schrëtt. Et ass symbolesch vläicht e wichtege Schrëtt. Et ass e Bouffée d'air, wann ech mer kann erlaben ze soen, éischtens fir déi Leit, déi do schaffen, an och fir e groussen Deel vun der Populatioun. Ech hat dat gëschter jo och schonn op enger Antenn undeite gelooss, dass dat eng vun deene Piste war, déi um Dësch och war, déi déi lescht Deeg och analyséiert ginn ass, wat den Impakt vun enger Mesure ass, wat d'Repercussioune vun enger Mesure kënne sinn, wat fir eng Gefor et representéiert, a wéi eng Konditioune kënnen et erméiglechen am Fong, datt een da verschidden Ouverture mécht. Déi Ouverture wieren ab dem siwenten Abrëll, dat heescht an zwou Wochen, déi dann, wa mer dat giffen haut dann och ukënnegen, déi et dann eeben och erlaben, datt d'Restaurateure sech kéinte Preparéieren. D'Ouverture soll vu 6 Auer moies bis 6 Auer owes sinn. Dat heescht, et gëtt keen After Work, et gëtt och keen Rambazamba, wann ech mer dat erlabe kann ze soen, wou d'Leit dann alleguerten zimlech kompakt an verschidde Stroossen stinn. Nee, de But ass, dass een verdéischt eng Zuel. vu Leit huet pro Dësch, déi op zwee limitéiert ass, zwee ausser de selwechte Stot, wou dann eebe méi Leit och kéinte sech dohinner sëtzen. An dofir präziséieren ech sëtzen, et ass net fir am Stoen, et ass op den erlaabten Terrassen, wou dat och méiglech ass. Soubal een opsteet, ass och d'Mask obligatoresch. D'Mask ass obligatoresch och fir d'Personal an et ass och eng Distanz tëschent den Dëscher, déi respektéiert muss sinn. oder mat Plexien, wou een dann eng Barrière huet, am Fong eng materiell Barrière huet, och fir d'Aerosolen esou vill wéi méiglech och kënnen ze limitéieren. Et ass, mir wëssen, dass et tributaire ass vum Wieder, mir wëssen, dass et tributaire ass och, dass net jiddwereen eng Terrass huet. Dofir ass et och ganz wichtig, dass déi Mesuren, déi am Moment den Horeca-Secteur concernéieren, net änneren. Ob dat de Chômage partiel ass, ob dat d'Hëllefe sinn, do ännert sech näischt fir déi Betriber. Dir wësst jo, dass och do jo eng Immunisatioun vu 25 Prozent och ass. Dat heescht, deen, deen net wëll opmaachen, gëtt net gezwongen opzemaachen. Deen, deen net kann opmaachen, well keng Terrass huet, gëtt dofir net bestrooft an d'Restaurateuren, déi awer wëllen ab dem 7 Abrëll hir Terrass opmaachen, mat deene Bedingungen, déi mer och hu, well do sinn der doudsécher, déi och mussen de Calcul maachen, rentéiert et sech, rentéiert et sech net, mee ass e klenge Wee, e klenge Wee an e bëssen Normalitéit. Ech géif elo fir d'éischt dem Dokter Schmit d'Wuert ginn, fir eng Kéier op d'Situatioun an eeben och de Côté sanitaire, well dat ass deen, deen, och eis erlaabt huet, dat dote kënnen ze décidéieren, och ze erläuteren. An dono hunn ech nach eng Rëtsch vu Punkten, déi ech och nach wéilt presentéieren. Här Direkter. Villmools Merci, Här Premier. Jo, et ass kloer, dass ech eng Mesure, déi ee elo eventuell wëllt maachen op den Terrassen, muss genau iwwerleeën, an dass dat, wat geschitt ass, souwuel op eiser Säit wéi och dann an der Diskussioun mat de Membere vun der Regierung, an et sinn eng Rei Facteuren, déi awer do matspillen, déi eis soen, dass dat eng Méiglechkeet ass. An et muss ee kloer soen, dass an leschter Zäit eng ganz Rei Etüden erauskomm sinn, wëssenschaftlech Etüden, déi awer ganz kloer weisen, dass de Risiko vu Contaminatioun méi héich ass a Banneraim, besonnesch wa se kleng sinn, besonnesch wann d'Ventilatioun schlecht ass, an op der anerer Säit hutt Der natierlech déi Situatioun dobaussen, wou Der par Definitioun eng Ventilatioun hutt, déi ëmmer gutt ass an wou Der och vill méi Espace hutt, wou bedeitend manner Risiko ass fir Infektiounen, sous condition natierlech, dass dat keng Masserassemblementer ginn, sous condition, dass en do gewëssen Hygièneregelen Respektéiert ginn. Dat ass natierlech ganz kloer och d'Zuel vun de Leit. Dofir ass déi limitéiert. Dat ass kloer d'Distanz zwëschen den Dëscher. Dat ass kloer och de Fait, dass een de Mask awer benotzt, wann een net ësst a wann een net drénkt an zemools wann een sech da misst beweegen, dass d'Personal och de Mask benotzt an dann, dass een och eng gewëssen Traçabilitéit kann hunn, ween an deem op där Terrass war, wann eppes géif virkommen, dass een kann, déi Leit kontaktéieren an e Suivi maachen. Ënnert deene Konditiounen ass eng Mesure duerchaus envisagabel, och an enger Situatioun, wou mer elo sécher net eng Epidemie hunn, déi absolut an déi richteg Richtung geet, well déi richteg Richtung wär eigentlech, dass een ëmmer manner Infektiounen huet. Mir mussen elo d'Zuelen awer ganz kloer an d'A kucken. Mir hu méi Infektioune gehat, ech huelen elo d'Zuele vun der leschter Woch, mir hunn 1.564 Infektioune gehat, dat ass awer 25 Prozent méi wéi déi Woch virdrun. Nach eng Kéier, de Premier huet et gesot, et ass net exponentiell, et ass net beonrouegend an deem Sënn, mee trotzdem, et ass eppes, wat ee muss am Aen behalen. Et kann een och soen, d'Zuel vun de PCR-Tester, well dat ass ëmmer déi éischt Remark, déi kënnt, jo, mee et hänkt dovun of, wéi vill een test. D'Zuel vun de PCR-Tester ass relativ konstant op 1.000 Unitéiten konstant. Mir hunn 63.501 PCR d'lescht Woch gemaach. Déi Woch virdru waren der 62.500, also ganz stabel. An deen anere Facteur, deen awer Immens rassurant ass, datt vun den 1.564 Neiinfektiounen der 922, dat si bal 60 Prozent, aus dem Contact Tracing kommen. Dat heescht, dat si Leit, déi mer am Virfeld identifizéiert haten. Dat si Leit, déi a Quarantän sinn. Dat si Leit, déi mer aus der Zirkulatioun an deem Sënn erausgezunn hunn an wou mer Infektiounsketten ënnerbriechen. Ech mengen, et war eng Diskussioun an der Vergaangenheet, wéi effikass ass de Contact Tracing. Ech muss ee ganz kloer soen, an de leschte Wochen, et ass net nëmmen dës Woch gewiescht, mee déi lescht Wochen, déi lescht puer Woche schonn, hu mer e ganz kloren héijen Taux vu Positivitéit aus dem Contact Tracing. Dat weist, dass de Contact Tracing fonctionnéiert, dass mer déi Situatioun an deem Sënn beherrschen. Mir hunn den Airfaktor, dat ass och eppes, wat oft gefrot gëtt, deen elo bei 1,13 läit. Dat ass ze héich, ganz kloer. Mir hätte gär en Airfaktor ënner eent, fir dass déi D'Zuel vun den Infektiounen erëm progressiv erof ginn. Do ass eppes, wou mer mussen dru schaffen. An dann d'Moyenne d'âge vun den Infektiounen ass plus ou moins d'selwecht bliwwen, 37,4 Joer. Do ass näischt Extraes. D'Inzidenz, d'Siwen-Dag-Inzidenz op 100.000, déi ass bei 250 Fäll. Wéi gesot, déi ass méi héich wéi déi Woch virdrun, wou mer éischter bei 200 Fäll waren. Dann déi Fro, déi kënnt, Si besonnesch Altersgruppen do betraff? Et gesäit een eigentlech, dass déi kleng Augmentatioun vun der Inzidenz relativ gutt an der Bevëlkerung verdeelt ass. Mir hu vläicht e bësse méi Infektioune gehat bei den eelere Leit. Dir wësst, dat ass eppes, wat mer gëschter diskutéiert hunn, mir haten eng Rei Clusteren An Alters a Fleegeheimer, dat ass kloer do, wou déi Infektioune waren. An dann hu mer natierlech och ëmmer eng staark Taux vun Incidence bei de Jonken. An an dësem Fall sinn déi Jonk zwëschent 30 a 44 Joer. Et ass déi Kategorie eigentlech an der Bevëlkerung, déi och am aktiivsten ass, wahrscheinlech déi am meeschte Kontakter huet, déi am Beruffsliewe steet, déi ganz kloer Infektiounen huet. Wann ech elo e bësse kucken, d'Source vun den Infektiounen, wat jo och ëmmer en Interêt ass, d'Educatioun ass bei 6,5 Prozent vun den Infektiounen. Dat ass e bëssi méi héich wéi déi lescht Woch. Dat ass sécher net dramatesch. Mir hunn eng Rei Infektiounen an de Crèchë gehat, hate mer och schonn d'lescht Woch eng Rei Infektiounen an de Crèchen. Am Fondamental bleift et plus ou moins stabel. Am Secondaire hu mer eng kleng Augmentatioun, déi mer gesinn. Den Haaptfacteur vu Contaminatioun bleift d'Famill, wéi ëmmer typesch eng Situatioun, wou ee par définition keng Precautiounen hëlt a wann ee vun dobaussen de Virus an d'Famill erabréngt, well d'Leit ebe schaffe ginn, well se an d'Schoul ginn an esou weider. Wann de Virus bis an der Famill ass, da verbreet en sech. An deen anere Facteur, dee vläicht interessant ass, dat ass op der Aarbecht. Mir gesinn säit e puer Wochen eng liicht Croissance vun de Fäll déi kloer mat der Aarbecht zesumme sinn, hänken, an et ass vläicht nach eng Kéier d'Geleeënheet fir en Appell ze maachen, datt een och op der Aarbechtsplaz muss d'Gestes barrièren, d'Mesures d'hygiène respektéieren an och de Port vun der Mask, och wann deen heiansdo komplizéiert ass op der Aarbecht an desagreabel, well ee vill Stonnen op der Aarbecht ass, ass extrem wichteg a gëtt warscheinlech net oft genuch respektéiert. Voilà, dat sinn e bësschen d'Situatioun, wéi se am Moment ass. Ee Wuert iwwert d'Ofwaasser, dat ass jo och eppes, wat all Woch publizéiert gëtt. Do hu mer eng liicht Hausse, déi mat der liichter Hausse vun den Neiinfektioune kohärent ass. A wa mer da kucken an de Centre de consultation Covid, hu mer eng gewëssen Aktivitéit, déi e bësse méi héich ass, och kohärent mat den neien Infektiounen. Mir hunn ongeféier 100 Consultatioune pro Dag zu Esch. A mir hunn eng 40 bis 50 Consultatiounen hei an der Stad Lëtzebuerg. Wéi gesot, relativ stabel, eng kleng Hausse. D'Spideeler huet den de Premier schonn driwwer geschwat, do gëtt et eigentlech näischt derbäi weider ze soen. D'Situatioun ass stabel, mat Variatiounen natierlech vun Dag zu Dag. An dann dat, wou een net esou gären driwwer schwätzt, dat sinn d'Stierffäll. Mir hate leider 27 Stierffäll d'lescht Woch. Dat ass awer ee manner wéi déi Woch virdrun. Bon, mee jiddwer Stierffall ass natierlech ëmmer ze vill. Ech mengen, dat sinn déi Haaptinformatiounen, déi ech Iech ka ginn. Iwwert d'Impfunge schwätzen ech net. Ech mengen, do schwätzt Dir driwwer. Merci, Här Direkter. E puer Saachen, op firwat ech elo gewaart hunn, bis den Direkter vun der Santé geschwat huet. Bei deem, wat Dir virdru presentéiert huet, gëtt e Bémol. Et gëtt e Bemol, dass déi Mesuren, Dir hutt jo verstan, dass mer déi eréischt ab dem Siwenten och a Kraaft setzen, wat déi zwou Wochen och sinn, an dass mer och der Chamber scho matgedeelt hunn, dass mer eis d'Recht wëlle reservéieren, den Text muss jo den zweete spéitstens gestëmmt ginn, well en den drëtte jo a Kraaft muss trieden, well déi aner Mesurë jo bis den zweete gülteg sinn. dass mer eis d'Recht musste reservéieren, dass, wann eng Situatioun géif komme vun enger Exponentialitéit an den Infektiounen oder och an de Spideeler, dass mer deen Amendement vun dem Text géifen zeréckzéien an am Status quo bleiwen. Deemno wéi d'Exponentialitéit souguer kéint sinn, e ganz aneren Zeenario missten dann huelen. Dat muss ee sech bewosst sinn, wann d'Situatioun esou bleift wéi am Moment. Kënne mer, no den Explikatiounen, déi Der och jo kritt hutt vum Dokter Schmit, eis dat doten erlaben, wann d'Situatioun sech awer an den nächsten Deeg giff verschlechteren oder exponentiell an d'Lut goen, kënne mer eis deen dote Schrëtt net erlaben? Ech weess, dass dat eppes ass, wat d'Leit net gären héieren, mee et geet och ëm Responsabilitéit, responsabel Handelen. Mir probéieren, déi richteg Schrëtt ze huelen a mir wëssen, wéi imprevisibel dat Ganzt och ass, mee déi Schrëtt sollen, ass dat, wat geplangt ass, Mais nul n'est tenu à l'impossible, wann et wierklech giff total ausrutschen an an déi falsch Richtung goen, muss mer och kënnen reagéieren. Ech, déi Mesuren sollen och bis de 25. Abrëll gëllen. Eise Wonsch wier, fir nom 25. Abrëll kënnen, ob dat elo bei de Libertéiten individuellen, bei enger Leit ze gesinn, de Couvre-feu, positiv Messagë kënnen ze bréngen. Mee et ass ze fréi fir elo kënnen esou Spekulatiounen ze maachen. Dir wësst jo, datt d'Masken eng Realitéit haut ginn ass, wou ee virun engem Joer ganz vill Campagnen och gemaach huet fir eeben och d'Akzeptanz vun de Masken, wou een och wierklech awer gesäit, datt dat am Moment zu eisem Alldag gehéiert. Dir wësst, datt d'Schnelltester elo en aneren Deel och sinn, fir an eng gewëssen Normalitéit ze kommen. Et ass och wichteg iwwert d'Santé, mir hunn och gekuckt de Moien am Regierungsrot, datt mer fäerdeg bréngen, datt een iwwer Projet-pilotten och kuckt, wéi een zum Beispill am Aarbechtsmilieu oder op verschidde Plazen och méi mat Schnelltester ka schaffen. Dir hutt jo matkritt, datt dat an der Sport, datt dat an der, pardon, datt dat am Sport, datt dat an der Kultur oder an de Schoule elo scho Realitéit ass. Et soll och a verschidde Projet piloten op aner Plaze méiglech sinn, a mir hoffen, dass een och déi Schnelltester esou séi wéi méiglech och an der Grande Distribution kann erëmfannen, well et hëlleft. Et hëlleft an et ass och eng Saach vun Eegeresponsabilitéit, a wann ee weess, dass een eng Persoun gesäit, ass et och en Deel vun Eegeresponsabilitéit, déi meeschte Garantie wëllen op seng Säit hunn. A mir hunn Kontakt, och d'Call Santé huet och iwwert de Minister vun de Classes moyennes, de der Grande Distribution déi Lëscht zoukomme gelooss vun deenen, net déi, déi mer recommandéieren, mä déi, wou mer kënnen awer soen, dass eng gewësse Garantie do ass, fir dass se och fonctionnéieren. Mee d'Schnelltester sinn elo eppes, wou mer wierklech den Appell maache fir d'Leit, fir wa se wëlle verschidde Saache maachen, wou se wëssen, dass awer vläicht e Risiko besteet, am Deel vu Responsabilitéit, solle Schnelltester benotzen, wann et geet. Et kann en Deel gi vun nächste Phasen, muss ech Iech soen, wou mer hei fir elo baussen net der Meenung sinn, dass Schnelltester elo d'Usage sinn, wa mer d'Terrassen, also gebraucht ginn, wa mer d'Terrassen opmaachen. Dann nach e puer aner Saachen. Déi éischt Saach ass déi iwwert d'Vaccinatiounen, well ech mengen, dass et och ganz wichtig ass, dat ze ernimmen. Mir hunn op den Dag vun haut 112.890 Dosen Impfstoff op Lëtzebuerg geliwwert kritt. Bis gëschter Owend konnten 59.310 Leit eng éischt Dosis och kréien an 18.686 hunn och eng zweet Dosis kritt. Dat heescht, datt am Total 77.996 Dose bis elo verbraucht gi sinn. An alleng an den dräi éischte Wochen, Vum Mount Mäerz woren der 40.508. Dat heescht, dass d'Cadence wierklech an d'Lut gaang ass. Éischtens duerch déi Mesuren, déi mer geholl hunn, wéi Der wësst, dass zum Beispill d'Visite médicale net méi automatesch och ass an de Centres de vaccination an eben och, dass mer net méi 50 Prozent vun den Impfungen halen, mee op 25 Prozent erofgaange sinn. Am Ganze krute mer vun den Hiersteller d'Zouso, fir d'Period vun haut bis Enn Abrëll fir nach ronn 134.000 Dose geliwwert ze kréien. Et handelt sech dobäi ëm Pfizer 78.390 Dosen, déi mer sollten op Lëtzebuerg kréien, AstraZeneca 43.470 Dosen, déi mer sollte kréien, a vu Moderna 12.000 Dosen, déi op Lëtzebuerg sollten och kommen. An dësen Zuelen ass nach keng Liwwerung vun Johnson annoncéiert, well Johnson eis matgedeelt huet, datt se d'Liwwerung ab ab net an ab der drëtter Woch am Abrëll kéinte vläicht stattfannen, an eis an den nächsten Deeg och wäerte soen, wivill dat ka sinn. Dir wësst, datt bei Johnson dat wäert och e Game Changer sinn, well den Johnson just eemol muss verimpft ginn an net zweemol, dat heescht och kee Rappell, an deemno wivill mer do däers kréien, och d'Zuel da wäert erop goen. De Taux de participation vun den Impfungen läit bei de Leit iwwer 75 Joer ewéi och bei deenen 70 bis 74 Jähreger, déi invitéiert gi sinn, bei iwwer 75 Prozent. Do muss ech wierklech och de Leit Merci soen, well dat ass en héijen Taux, wann een vergläicht och mam Ausland mat 75 Prozent, an dat ass och ganz, ganz. Wichteg. Mir hunn och Leit, déi net kënnen an den Impfzenter fueren. Dat wor jo och eng Fro, déi mer hate vu Leit, déi alitéiert sinn. Do sinn och mobil Ekippen, déi deen éischten Testlaf och gemaach hunn, fir Leit ze impfen, déi doheem um Bett gebonne sinn an am Fong net do kënne sech deplacéieren a sech aus medezinesche Grënn kee Rendez-vous am Fong am Impfzenter och kënnen huelen, well dat och net geet. Déi Tester sinn och gutt verlaf, esou datt ab dësem Freideg véier mobil Ekippen och wäerten déi betrëffe Leit doheem impfe wäerten. Dës Identifikatioun vun de Leit gëtt zesummen och mam Réseau vun der Copas zesummen organiséiert. Dann hu mer och Leit, déi an engem Spidol hospitaliséiert sinn an déi hospitaliséiert sinn, déi awer eng Convocatioun kritt hu fir eng Impfung ze maachen. Dann ass et awer scho cocasse, datt wann d'Leit am Spidol sinn, datt mer se dann erausbrénge bis an de Centre de vaccination, fir da geimpft ze ginn. Do hu mer och éischt Konzepter ausgeschafft fir Patienten, déi iwwert e puer Wochen an esouguer e puer Méint och an engem Spidol och sinn, kënnen ze impfen. Dëst betrëfft zum Beispill Leit, déi och eng Reeducatioun ze maachen hunn, déi méi laang ka sinn an déi soll eben mat Hëllef vun de Spideeler an och vun den Equippë mobile sur place geimpft ginn. An déi éischt Gespréicher sinn do och mat de Spideeler och am Gaang. Dann och eng Fro, déi opkomm ass, Dir hutt jo Leit, déi och staark Allergien hunn oder déi e Schock Analphylaktik gemaach hunn. Dat ass eben och eng Reaktioun, déi ee kann op eng Allergie maachen, wou dann recommandéiert gëtt am Moment net, dat ass den mot d'ordre geweecht, dass am Moment do soll wierklech opgepasst ginn. An do hu mer zesumme mam CHL a méi konkret am Fong mam Service national vun der Immunoallergologie, Allergologie och eng Prozedure ausgeschafft, fir datt d'Leit no der éischter Dosis oder awer bei enger fräier Impfung do e Choc anaphyletique och gemaach hunn. Dës Leit kënnen nämlech och vun hirem Hausdokter dann och an den CHL elo iwwerweise loossen, esou datt si sur place ënnert der Opsiicht och vu Spezialiste kënne geimpft ginn. Dat heescht, datt d'ganz Prozedure do lancéiert gëtt, au cas où, wann ee giff eng Reaktioun och provozéieren, mee fir dass déi Leit net iwwerhaapt net kënne geimpft ginn an dass een dann eben déi néideg Garantien huet, fir do kënnen ze reagéieren, wann esou e Schock giff kommen. Schlussendlech hu mer decidéiert, och de fënneften Impfzenter am Hangar vun der RSQ ab dem zwielften Abrëll opzemaachen. Ech hunn Iech jo och matgedeelt, dass mer am Abrëll jo normalerweis eng grouss Zuel vu Vaccin sollten och kréien an normalerweis och déi vun Johnson, Mir wäerten esou wéi an der Vergaangenheet eeben d'Impfkapazitéiten en Fonctioun eebe vun de Liwwerungen och vun den Impfungen dann eeben och regelen. Mat dësem fënneften Impfzenter stinn eis ab den 12 Abrëll am Ganze 64 Impfstroossen hei am Grand-Duché. No der rezenter Ännerung, wéi ech virdrun och scho gesot hunn, mat der Visite médicale etc etc hu mir eng wochentlesch Kapazitéit elo, Vu 55.000, déi mer da kréie mat där doter Ouverture, 55.000 Leit, déi d'Woch kënne geimpft ginn. An doriwwer eraus gëtt och intensiv un der Luxexpo als sechst Impfzenter geplangt. Hei kommen nach emol 50 Impfstroossen derbäi an en cas de besoin och ka schnell opgemaach ginn, wa mer elo nei Liwwerungen nach giffen op eng Kéier ganz séier confirméiert Kréien, fir op déi Zuel eropzekommen, déi ech schonn an der Chamber och gesot hunn, vun iwwer 90.000 Leit, déi kéinten och all Woch geimpft ginn, do kéint ee bal 95.000 oder esou eropkommen, wat, mengen ech, och eng wichteg Informatioun ass. Mee dofir brauch een och d'Material. Wa mer den Impfstoff net hunn, kënnen mer och net dee versprëtzen. Dann, à propos Impfungen och, Dir wësst jo, dass mer an der éischter Phas eng Waardelëscht opgemaach haten, fir déi Leit, déi an der éischter Phas net wollten oder net konnten geimpft ginn. Do haten iwwer 1.000 Leit sech och gemellt, fir dat eben kënnen nozehuelen, an de Gros dovunner och aus de Copassen. An ech mengen, datt et och wichteg ass, déi dote Méiglechkeet kënnen ze hunn. Mir wäerten elo eng Wartelëscht opmaache fir d'Leit aus der zweeter Phas, dat heescht, déi de Rendez-vous oder net konnten oder de Rendez-vous verpasst hunn. deen se elo och haten. Dëst betrëfft elo d'Leit, wéi gesot, iwwer 75 Joer. Et kann ee sech via Guichet op dës Waardelëscht aschreiwen, an dat bis den 31 Mäerz muss dat och stattfannen, well et muss jo och organiséiert ginn, fir datt net alles dann no duercherneen gëtt mat deene Planifikatiounen, mat den Invitatiounen, déi och erausgaange sinn. An dës Waardelëscht ass am Fong do, soulaang mir mat der. Phas 3 fäerdeg sinn a mat der Phas 4 och ufänken. D'Phas 4, déi normalerweis, also et gesäit elo éischter aus, datt ufanks nächster Woch oder Mëtt nächster Woch an net nach dës Woch, mee dat heescht d'Invitatiounen och scho kéinten do erausgoen, mee dat kann nach änneren, dat kann ech mam beschte Wëllen Iech haut net soen, mee mir kommen an d'Phas 4, mir si wierklech Bourg, la phase 3 an d'Phase 4 steet virun der Dier. Wann een, et wäert e Communiqué och zu deem dote Punkt erausgoen no dëser Presskonferenz, a wann och nach Froe sinn, well ech weess, fir déi Leit, wa se elo keen Internet hunn oder net eens domadder ginn, dofir gëtt et d'Hotline an do ass d'Nummer 247 655 33, do kënnen d'Leit sech mellen, wa se dozou Froen hunn. Dann och zur Informatioun iwwer d'Bongen. Dir wësst jo, dass mer d'Bongen, déi 50 Euro Bongen lancéiert haten. Dat wor eng éischte Kéier jo vu Juli 20 bis den 31 Dezember 20 sollen déi jo och gëllen. Du sinn d'Bongen eng éischte Kéier bis den 18 Abrëll verlängert ginn. Mee de Fait ass, dass mer se jo am Fong verlängert haten, well mer an enger Situatioun waren, wou den Horeca jo och net konnt fonctionnéieren. eng Rëtsch vun Hotellen zou war, well de Restaurant och zou war an de Café och zou war. Dofir hu mer haut de Moien am Regierungsrot och decidéiert, dass d'Durée de validité vun de Bongen bis de 15 September géife verlängert ginn, wat och erméiglecht ebe lo déi nächst Méint, d'Summerméint, fir déi Leit, déi nach net geimpft sinn, oder déi Leit, déi, ech hoffen, dass mer bis dann alleguerte geimpft sinn, mee fir déi Leit, déi och net wëllen oder kënne fortfueren, dass se och d'Méiglechkeet hunn, fir dee Bong och hei kënnen ze benotzen. Mir hunn zanter 2020 iwwer 108.000 Bongen, déi och benotzt gi sinn. Et sinn, an Dir wësst jo den Impakt, dat si Leit, déi op Plaze gefuer sinn, déi eppes entdeckt hunn, déi eppes visitéiert hunn, déi och giess hunn. Dat heescht, dass dat och eng Participatioun ass zu eisem, zu eiser Ekonomie, déi net z'ënnerschätzen ass. An et sinn och ganz frou iwwert d'Initiativ an dee Succès. Dass verschidde Leit mengen, et hätt jiddweree se mussen Och och benotzen. Fir mech ass et wichteg, dass mer all Eenzelnen, dee se benotzt huet, domadder och eppes entdeckt huet, wat e virdrun net kannt huet, oder op jidde Fall sech vläicht eppes gegënnt huet, wat en hesitéiert huet virdrun ze maachen. En nächste Conseil wäert, also ech hunn muer an iwwermuer Conseil européen, wou, och iwwer d'Impfunge wäerten en Echange sinn. Dir hutt jo och matkritt, datt den amerikanesche President muer den Owend invité ass am Conseil européen, fir en Echange mat hinnen ze hunn. Et geet drëms ze kucken, wéi mer um europäeschen Niveau um Niveau vun den Impfungen och weiderkommen, wéi Europa och Respektéiert gëtt. Dir hutt jo matkritt mat AstraZeneca, déi Commanden, ech mengen et wor dës Woch, wou mer 90 Prozent jo och decommandéiert kritt hunn. Elo krute mer da gesot, mir géifen der e bësse méi kréien, déi eng Woch oder déi aner, mee et ass einfach d'Previsibilitéit, déi hei wierklech ganz, ganz schwéier och ass. A wann ech d'Zeitungsartikele richteg liesen, déi ech lénks a riets och héieren, si Material fonnt gi vu wéier déi, ech ginn do net a Spekulatiounen an, ech mengen do solle mer muer och um europäeschem Conseil méi Informatiounen och kréien. Mee et geet drëms, dass wierklech dass eng Course am Moment an dass mer den Impfstoff och esou séier wéi méiglech kënnen hei op Lëtzebuerg kréien an all deene Leit, déi wierklech bis elo geimpft gi sinn an déi Bereetschaft an gëschter ass jo e Sondage och an der Lëtzebuerger Press publizéiert ginn, vun der Bereetschaft vun de Lëtzebuerger fir geimpft ze ginn. Ech kann hinne just Merci soen, well mir sinn eis bewosst, dass déi. Déi eenzeg richteg Sortie vun där Kris och d'Impfung ass. An déi Impfbereetschaft, déi mer bis elo festgestallt hunn, vu 75 Prozent bei deenen Tranche d'âgen, an och duerch dee Sondage, dass dat quer duerch d'Moyenne och ass, 75 Prozent vun de Leit, déi bereet wieren, geimpft ze ginn, ass wichteg. Dat ass en Zeechen och vu Solidaritéit, dat ass en Zeeche vun Eegeresponsabilitéit an dat ass en Zeechen, dass et engem net egal ass, wéi et. engem selwer geet, awer och wéi et deenen anere geet a virun allem deene Leit, déi ee gären huet. Dofir op jidde Fall a mengem perséinlechen Numm e ganz, ganz grousse Merci, well et ass net nëmmen en Akt vu Responsabilitéit, et ass wierklech och en Akt vu Solidaritéit. Merci.
Raphaël Dickes vun rtl, Gudde Mëtteg. Dokter Schmit, froen Iech, Elo an de Crèchen hunn Der gesot, et wäre méi Infektioune gewiescht. Betrëfft dat haaptsächlech d'edukativt Personal oder och kleng Kanner?
Also dat trëfft béides. Mir haten elo net ganz vill Infektiounen. Et ass elo net iergendepes Dramatesches hei, dat elo aus deenen Zuele schwätzt, mä mir haten e puer kleng Clusteren, also e puer Fäll dann allkéiers an enger Crèche, souwuel d'Personal wéi dann och eventuell d'Kanner.
Um ZDF haten se elo rezent e Reportage, wou et och eng Patientin, ëm eng Patientin vu 26 Joer gaangen ass, wou gesot gouf, déi wär vu Lëtzebuerg op Homburg transferéiert ginn, fir do behandelt ze ginn, och un eng ECMO-Maschinn ugeschalt ze ginn. Wësst Der dovunner, firwat mussen déi an d'Ausland, déi Patienten, an hu mer méi där Fäll, déi mussen ausgelagert ginn? Also déi ECMO-Technologie, dat ass wierklech eng Technologie de pointe, wou wéineg Klinicken hunn an Europa, wou mir awer ganz gutt opgestallt sinn, well mir hunn den INCCI, dat ass eng Technologie, déi och benotzt gëtt an der Häerzchirurgie notamment. A mir hunn de groussen Avantage, dass mer hei Leit kënnen mat där Technologie betreien, mee d'Zuel vun deenen Apparater ass limitéiert. A mir sinn do an engem Réseau dran an der Groussregioun, wou mer eis géigesäiteg aushëllefen. Dat heescht, et kann emol Situatioune kommen, wou déi Däitsch bemol ze vill Patienten hunn an da mussen ee Patient dann op Frankräich oder op Lëtzebuerg eriwwer ginn, respektiv mir ginn emol eng Kéier e Patient eriwwer. Et ass wierklech d'Solidaritéit an der Groussregioun, déi spillt fir eng Technologie, wéi gesot, eng Technologie de pointe ass an déi relativ rar ass, déi besonnesch bei jonke Leit dann benotzt gëtt, deenen hir Konditioun vläicht ganz, ganz kritesch ass. Wéi vill där Maschinnen hu mir dann am Land? Mir hunn der net ganz vill, ech weess elo d'Zuel net méi auswenneg, mir hunn der véier oder fënnef, mengen ech. Also et ass wierklech eng kleng Zuel, mee domat sti mer scho relativ gutt am europäesche Vergläich. An déi gëtt den Ament just fir Covid-Patiente benotzt, oder sinn och aner? Nee, déi gëtt net fir d'Covid-Patiente benotzt an dat ass eben och hei de Problem gewiescht. Déi aner Aktivitéite vum INCCI mussen och weidergoen. An da kënnt een heiansdo op eng Situatioun, wou an dëser konkreter Situatioun war d'Lag einfach esou, wou nëmme méi eng där Maschinne fräi war an wou den INCCI gesot huet, wa mir elo e schwéieren Häerzinfarktpatient kréien, deen och déi Maschinn brauch, dann hänke mer, dann si mer ganz voll. An an deene Situatioune gëtt, spillt déi Solidaritéit dann eben, wou de façon, ech géif soen, eigentlech präventiv dann e Patient verluecht gëtt, Fir genuch Maschinne fräi ze behale fir aner Pathologien. Si soss nach Covid-Patiente vu Lëtzebuerg an d'Ausland transferéiert ginn? Net zu menger Kenntnis.
Merci.
Gudde Mëtteg, Pierre Jans vum rtl Radio. Här Bëttel, fir d'Ouverture vun den Terrassen, do si menger Informatiounen no puer verschidde Formullen um Dësch gewiescht. Ass dat hei Déi klengst méiglech Konsensformule.
Also mir hunn d'Formule wou wéi kann een eng Ouverture erméiglechen ouni Risiko ze hunn. An do huet een, dat ass eng Kéier d'Zuel vun de Leit, dat ass eng Kéier ob et gemaach ka ginn, dat ass eng Kéier den, D'Horairen an ech, mir hate keng 56, mee dat dote wor den, de Sujet wor, wéi kann een d'Terrassen, wann een Terrasse giff opmaachen, wéi kann een et opmaachen mat engem Risque sanitaire le plus réduit possible. Ech wëll nach eng Kéier drun erënneren, dass d'Situatioun net déi ass, wou een muss d'Gefill kréien, et wier alles fäerdeg. Hei ass e klengen, dat ass e symbolesch e grouse Schratt. An ech weess, dass dat fir ganz vill Leit och wichteg ass, mee et ass e klenge Schratt vis-à-vis vu Libertéiten, déi nach ëmmer ageschränkt sinn, vis-à-vis vu ganz vill Restriktiounen, déi mer hunn. An hei ass et, et ass net laang verhandelt ginn elo iwwer Auerzäiten oder fir vill Leit, dass mat der Santé gekuckt ginn, wou kann een de Risk, well, Selbstverständlech kann een diskutéieren, hätt ee solle véier, soll een aacht Leit, d'Interaktioune solle sou kleng wéi méiglech och sinn. An de But ass jo, datt mer en éischte Schratt maachen an datt mer jo dann de Bilan kënnen zéien de 25 au plus tard, fir dann déi Mesuren, déi dann derno gräifen, also de Bilan maache mer virdrun, mee datt mer fir de 25 dann eben och d'Leçon gezunn hunn, wat den Impakt och war an ebe wéi eng Mesuren een do kann huelen. Mee hei woren net laang Diskussiounen, also d'Regierung wor hei geschlossen, wéi. Wann eng Ouverture giff geschéien, wéi déi kéint geschéien mam mannste méiglechen Impakt op d'Gesondheet. Gitt der schonn, bereet der iech schonn op méiglech Konflikter mat de Responsabelen aus de Nopeschlänner vir, wou jo awer éischter iwwert nees e Schratt an e méi en haarde Lockdown diskutéiert gëtt?
Also, wat jo ganz wichteg ass, sinn d'Zuel vun de Better. Ech wier deen éischten, dee mech opposéiert hätt zu iergendenger Ouverture, wann d'Soins intensiven, Iwwerfëllt wieren. Dir gesitt am Ausland zwar Intensiven, déi bei 70 oder 80 Prozent Beleeung sinn, 70, 80 Prozent. Mir si knapps bei 20, 30 Prozent. Dat heescht, d'Situatioun muss ee vergläiche wou se vergläichbar ass. An dowéinst ass fir eis dat heiten e Schrëtt, dee méiglech ass. Dat ass e klenge Schrëtt, dat ass e klenge Schrëtt. An sauf erreur de ma part, mengen ech, ass och e Land, wat net wäit vu Lëtzebuerg ass, an engem, méi grousse Land, wat decidéiert huet, och esou e Schratt ze maachen. Mee et muss een all Kéiers d'Zuele kucke vu sengem Land. A bei eis sinn déi an de Soins intensiven, an de Soins normaux, déi déi ausschlaggebend war, fir déi dote Mesure kënnen ze huelen. Mee ech hunn Iech de Bémol virdrun erkläert, Wann déi nächst Deeg op eng Kéier eng Hausse exponentielle géif kommen, géife mir selwer froe fir datt d'Chamber dës Modifikatioun vum Text net soll stëmmen. Mee de But ass selbstverständlech, datt den ab dem siwenten Terrassonen opgoen. Ech hunn nach eng Fro.
Dir hutt muer EU-Sommet, Dir hutt geschwat, dat mat den Impfungen, fir d'Liwwerungen erbäizekréien, ass eng Course. Wäert Der och muer driwwer diskutéieren, wéi ee sech als EU vläicht kann an där Course besser uleeën par rapport zu Länner, wou méi geimpft gëtt a scho méi geimpft ass?
Also d'Verhandlunge si jo au Niveau vun der EU gelaf. Ech hunn dat schonn op e puer Plaze gesot, well et kritt ee jo ganz oft gesot, ma firwat bestells de net do oder hei? Soulaang d'EMA keng gréng Lut ginn huet, éischtens, soulaang d'EMA keng gréng Lut ginn huet, ass et net responsabel, eppes ze verimpfen, wann d'EMA oder eng Agence, mir sinn ee vun deene rare Länner, mir hu keng Agence de médicaments, komm, mir sinn éierlech! Dofir ass d'EMA fir eis eng Referenz fir ze kucken, wat déi gewësse Garantien a Standarde respektéiert. Wann Däitschland a Frankräich oder d'Belsch, well mir schaffe meeschtens mat der Belsch zesummen, muer en eng aner Impfung giff hunn, da kéinte mer eis dodrop baséieren. Mee mir hu keng Agence des Médicaments zu Lëtzebuerg. Dowéinster soll een net mengen, datt een einfach kéint unilatéralement, mir als Lëtzebuerger Land, soen, do huele mer déi doten, deen doten Impfstoff, well mer am Fong den Check den Security Check net kënnen duerchféieren vun eis selwer, dofir wéi d'EMA, Gréng Luut oder eng national Agence vun deene Länner, mat deene mer schonn op deenen doten Dossiere schaffen. Selbstverständlech wäert d'Impfung, Bestellung ee vun de grouse Sujete sinn, dee mer muer wäerten diskutéieren an iwwer muer wäerten diskutéieren. Ech verstoppen Iech net, datt ech wierklech mat der Kommissioun bal zwee, dräimol d'Woch en Echange och hunn, fir, Informatiounen ze kréien, wéi et mat den Négociatiounen och leeft. Ech hunn se och informéiert iwwert déi 90 Prozent. Ech hu gesot, dat geet net. Wéi solle mir zu Lëtzebuerg eppes preparéieren? An dat wor eeben duerch de Fait, datt mer jo 50 Prozent gehal hu vu Moderna a vu Pfizer ganz am Ufank, hunn eis erlaabt, datt mer net hu mussen elo zum Beispill bei där Situatioun, wou ee jo den AstraZeneca an de Frigo gestallt huet, wann ech mer dat erlabe kann ze soen, net Rendez-vousen annuléiert hunn. Dat heescht, du hu mer wärend zwee Deeg just mat. Pfizer a mat Moderna d'Leit kënnen impfen, well mer déi 50 Prozent gehalen hunn. Mir hunn aner Länner, déi hunn alles verimpft. Déi sinn éischt an all Ëmfro, also an all an all Etüd, ween am meescht verimpft huet, si se vir. Mee do sinn eng Rëtsch Länner, déi hunn am Moment kee Material méi, fir déi zweet Impfung kënnen ze garantéieren. An dowéinster ass et wierklech méi wéi wichteg, dass mer kucken, well den Thierry Breton seet mir och, dass en et am Moment nach négociéiere géif, fir Surplussen ze kréien, dat heescht méi wéi dat, wat am Moment annoncéiert gi war. En huet jo och eng Zuel annoncéiert an der franséischer Press dës Woch oder d'lescht Woch, wat encourageant ass, mee ech waarden ëmmer, d'Saache geliwwert ze kréien. Ier ech mech ze séier freen. Ech hu mech schonn an där heiter Situatioun mat Saachen, déi mer ugekënnegt kritt hunn aus dem Ausland, ze vill enttäuscht. Et sinn ech ze vill enttäuscht gewiescht, well mir sinn tributaire am Fong hei vu baussen. Mir probéieren alles ze organiséieren. Ech hunn lech virdru gesot, 95.000 Leit, déi mer kënnen d'Wochimpfen. Wa mir virun dräi Méint all Impfstoff gehat hätten, dann hätte mir an zwee Méint ganz Lëtzebuerg geimpft. Mee wann ee keen Impfstoff huet.

Ënnerstëtzung vun de Bierger ze kréien an enger Kris, déi säit engem Joer dauert, ass en Zeeche vu Verantwortung, nach méi hunn, wéi ee virdru gemengt huet, well een déi Leit net wëll enttäuschen. An ech weess, wéi schwéier all Mesure ass, déi mer huelen. Ech weess, wéi schwéier se ass fir d'Bierger, fir all Eenzelen, fir déi Jonk. Mir wore jo alleguerten eng Kéier jonk. Firwat déi am Moment erliewen, fir déi eeler Leit, fir, fir am Fong all Bierger a sengem normale Liewen déi Restriktioun ze hunn an do 80 Prozent gesot ze kréien, mir gleewen drun, datt Der dat Bescht maacht, seet eis net, gëtt eis net méi Sputt, fir vläicht Saachen ze maachen, well dat wier irresponsabel. Ech fannen au contraire, et responsabiliséiert eis ze wëssen, déi 80 Prozent dierfen och net enttäuschen. Une autre question, le week-end de Pâques arrive, en Allemagne il y a des restrictions qui ont été prises, on sait que, le Docteur Schmit l'a rappelé, il y a beaucoup de la beaucoup de contaminations se font en famille, à quoi va ressembler le week-end de Pâques ici au Luxembourg? Also d'Regele ginn net geännert fir Ouschteren. Mir hunn fir Chrëschtdag net geännert, mir hu fir Neijooschdag net geännert. Mir krute jo reprochéiert, ech wëll just drun erënneren, datt verschidden Oppositiounspolitiker gemengt hunn, mir misste fir Chrëschtdag zu Lëtzebuerg, géif de Virus an d'Vakanz goen. Ech kann lech just soen, fir Ouschtere geet de Virus och net op Ouschter sich. Deen ass do, deen ass do. Dofir soll kee mengen, datt den Ouschterhues mam Virus iergendzwousch an d'Vakanz geet. Deen ass hei. An dowéinster solle mir déi Reegelen halen. An et geet jo drëms, et si jo Familljefester. An ech wëll jo awer wierklech, wann ech e Familljefest gesinn, als Prinzip ass jo de But, seng Famill ze protegéieren, wann ech weess, datt e Risk do ass. Géif awer wierklech dee vermeiden. A mir wëssen, datt et Schnelltester ginn. Dat ass eng vun de Méiglechkeeten, déi ee elo huet, wann ee weess, ech wëll meng Bomi oder meng Mamm oder mäi Papp invitéieren, datt een dann duerch Schnelltester op d'mannst sech déi Garantie ka ginn, wann ee se invitéiert. Mee et soll een awer wierklech net einfach mengen, et ass elo Vakanz an elo zielen, elo zielen, elo ass de Virus fort. Also, dat wor fir Chrëschtdag, mir hu gesinn, an eng Rëtsch Länner, dann no e Problem ginn, oder fir Neijooschdag, mir hunn do keng Exceptione gemaach. Dofir wor verschidde Leit rosen mat eis. T'ass awer egal an dat ass fir Ouschteren d'selwecht. Et gëtt keng Ausnahm fir Ouschteren. Merci.
Serge Kessler, Radio 10,7, Et war virdrun ugeschwat ginn am Kontext vun den ugeduechte Lockerungen am Horeca-Beräich, dat do eng gewëssen Traçabilitéit soll ginn. Wéi soll déi funktionéieren? Op wéi enger wëssenschaftlecher Basis baséiert d'Lockerung am Horeca-Beräich a sinn déi Moossname mam Ausland ofgeschwat? Vläicht ugefaange mam Här Schmit, deen d'Traçabilitéit an d'Etüd ugeschwat hat. Jo, also Etüde ginn et eng Rei. Déi lescht, déi ech elo gelies hunn duerch Zoufall, dat ass eng vun der Technischer Universitéit Berlin, déi e bësse kuckt, wat sinn d'Sourcë vun den Infektiounen an da ganz kloer op d'Conclusioun kënnt, dass am am Banneberäich, dass net dobaussen, an dass am Familljeberäich, dass mat Frënn, dass iwwerall do, wou een eigentlech enke Kontakt huet an dann d'Précautiounen net respektéiere kann oder net respektéiere wëll. Ech menge wann Dir doheem sidd, hutt Der och keng Mask un mat Ärer Famill, mee et ass kloer, dass Der e Risiko hutt. Ech mengen Är Liewenspartner, Är Kanner, déi ginn eraus, déi kënnen, sech iergendwou dobausse kontaminéieren, kënnen de Virus mat an d'Famill bréngen an do hunn Der e Risiko an dee Risiko akzeptéiert Der. Also dat ass elo eng Etüd, et ginn eng Rei vun deenen Etüden, déi an déi selwecht Richtung ginn. Traçabilitéit, wat ass do am Gesetzprojet virgesinn? D'Traçabilitéit, d'Idee ass natierlech, datt een e Relevé huet vun de Leit, déi do sinn. D'Idee ass, datt d'Leit sech umellen, wa se op eng Terrass ginn, datt se dann och hir Identitéit devoiléieren an dass een déi Donnéeën am Fall vun engem Fall, also engem positive Fall, kënnt benotzen, fir ze kucken, Op deem Dësch sutzt deen an deen a ronderëm sutze aner Leit. Här Bettel, d'Moossnam war déi, mam Ausland, mat den Nopeschstaate, mat den Nopeschbundeslänner a sou weider ofgeschwat? Nee. Also, mir froen och net d'Autorisatioun, wa mer Mesuren hei am Land huelen. Ech hunn ech hu Regierungsrot gehat, ech war dann no Chamber an si elo hei. Ech wäert awer elo de Rescht vum Nomëtten och nach mat de Kollege schwätzen. Ech weess, datt de belsche Premier de Moie Regierungsrot hat, datt déi däitsch Kanzlerin am Bundestag de ganzen Dag souz an Här Macron och vill beschäftegt war haut. An ech wäert dat de Weekend och, also net de Weekend, mee haut a muer mat hinnen, ech sinn ëmmer esou gewinnt, datt freides de Briefing ass, datt ech gemengt hunn, haut wier freides, mee op jidde Fall dann haut. Mat hinnen diskutéieren an schwéiere mueres esou Conseil européen, wou ech dann och eng Kéier ka virun all de Kolleegen erklären, firwat een dat dote ka maachen, well d'Situatioun vun de Spideeler déi jo och ass, déi se ass. Mee a Rheinland-Pfalz sinn d'Terrassen op. Also et soll een net mengen, datt mir hei an der Groussregioun op eng Kéier d'Extraterrestre wäeren, déi Mesure géifen huelen, déi soss néierens géife gëllen. Dann eng Fro nach fir den Här Schmit, wat d'Impfunge vum Personal an de Laboen ugeet. Ass et richteg, datt do nach ëmmer Retarde ginn, datt d'Leit nach ëmmer net geimpft sinn, nach keng Invitatioun erausgaange sinn? Also et ass esou, datt d'Laboen opgefuerdert gi sinn, eis Lëschte vum Personal ze ginn. Do waren verschidde Krittären och imposéiert. Et sollen déi Leit sinn, déi am Kontakt sinn natierlech mat Patienten, déi Prelevementer Covid maachen oder déi Prelevementer Covid traitéieren. Ech muss soen, et huet e bëssche gedauert, bis mer déi Lëschten erakrute vun de Laboen op déi eng Säit. A mir hunn déi Lëschten natierlech misse kontrolléieren. An déi sinn an den normale Flux vun den Invitatioune mat integréiert ginn. Dat heescht, do hu mer esou Fichieren, déi waarden. An allkes, wann da Vaccin geliwwert gëtt, kënne mer erëm esou vill Invitatiounen erausschécken. An déi sinn an deem Flux dran. Ech hat d'Laboen oder verschidde Responsabele vun de Laboen nach, wéini war et, ech mengen de leschte Freiden, um Telefon, fir dodriwwer ze schwätzen. Déi sinn informéiert, dass se se an der, an der File d'attente eigentlech do sti fir déi nächst Invitatioune, déi erausginn. Dat heescht, d'Invitatioune sinn nach net eraus? Souwäit ech weess, sinn se net eraus, mee ech kontrolléieren dat. Ech hunn och selwer keen Accès direkt op d'Lëscht vun den Invitatiounen, wéini se erausgeet an esou weider. Dat ass alles en Automatismus. Wat fir mech wichteg ass, ech muss déi Lëschten, wann ech se kréien, richteg afidderen an de System an dann dono leeft dat automatesch. Okay, dann nach kuerz eng lescht Fro fir den Här Bëttel. D'DP-Lokalsektioun vu Keel huet d'Kommunikatioun vun Ärer DP-Ministerin Corinne Cahen kritiséiert am Kontext vum Cluster am Vitalhome. Wéi reagéiert Dir op déi Kritik? Wann ech mech net irren, ass dat eng Résidence encadrée a keen Altersheim, an d'Madamm Kahn ass responsabel fir Altersheimer, awer net fir Résidence encadrée. Ech hunn nach keng Reaktioun op déi parteiintern Kritik gefrot. Mir sinn an enger demokratescher Partei. Ech kennen elo den Sous-entendu net. Ech hunn och dee Communiqué net gesinn a gelies. Ech kann Iech just soen, dass d'Madamm Kahn mat där. gréissten Energie a mat der gréisster Zesummenaarbecht tëschent der Santé an hinnen, wierklech all méiglech Moossname geholl huet, fir och deen Equiliber ze hunn. Déi Leit, déi an engem Altersheim wunnen, mussen och nach kënne Fräiheeten hunn. Mir kënnen net soen, Dir sidd eng Gefor, Dir sidd, Dir kënnt e Risk sinn, dofir musst Der elo wärend 18 Méint agespaart ginn. An do ass de richtegen Equiliber, esoubal eng Ouverture do ass, ass och e Risque do. An et ass dofir de Choix, dee mer och getraff hu fir direkt mat de, mam Personal a mat de Leit och an de Strukturen esou séier wéi méiglech d'Impfungen duerchzeféieren, ass och jo gemaach ginn. Et ass traureg, wa Leit den Dag virun der Impfung oder no der Impfung oder zwee Deeg no der Impfung, wou den Effet vun der Impfung nach net do ass, Krank ginn. Mee ech kann Iech awer just wierklech rassuréieren, dass an dëser Regierung eis alleguerten, eis Solidaritéit vis-à-vis vun de Ministere wierklech ganz grouss ass. An ech akzeptéieren och net, dass ee probéiert engem d'Gefill ze gi wéi wann hei ee Minister fir iergendeen Doud vun iergendengem responsabel wier. Ech akzeptéieren dat net. Mir dierfen net op deen Niveau erofkommen.
Moien, Tom Haas vum Tageblatt. Mir hu lo, d'Terrasse ginn op, gläichzäiteg hu mer en R-Wäert iwwer, dee rëm wäit iwwer 1 ass, also net wäit iwwer 1, mee soe mer mol iwwer 1 ass. D'Situatioun an de Spideeler ass definitiv manner gutt wéi bei der leschter, wou mer déi Pressekonferenz hei haten, an d'Inzidenz ass och méi héich. Kënnt Der mir déi Iwwerleeung nach eng Kéier erklären, well ech verstinn se net. Also d'Situatioun an de Spideeler ass elo net méi schlecht. Wann ech kucken, d'Intensivbetter, mir schwanken do, ech hunn Iech virdru gesot, tëschent 15 a 25, wann ech elo eng Woch hat, ech hunn d'Zuele jo, mir hu se elo matgedeelt kritt, mir sinn ënner 20, haut wäert kommunizéiert ginn, dat heescht et schwankt. Ech kann Iech haut mam beschte Wëllen net soen, wéi vill mer bei der leschter Pressekonferenz haten, mee et wor an deene Barrage tëschent 15 a 25. Et ass eng Fro geweecht, wou wierklech gekuckt ginn ass, wat den Impakt vun esou enger Mesure war. Wann Dir mir sot, jo, mee dann hätte mer virun dräi Méint zum Beispill, jo, mee am Dezember iwwer d'Ouverture vun Terrassen och ze diskutéieren, wier e bëssen eng utopesch Diskussioun geweecht, well dat hätt jo och kee Wäert. Déi Fro stellt sech haut, wou mer gesinn, dass och mat de Wiederkonditiounen ëmmer méi Leit riskéieren, sech och ze treffen. Ass et besser, mir kucken do, wou et kontrolléiert gëtt? Do wou et reglementéiert gëtt, do wou een ass deen och responsabel ass fir ze kucken, datt verschidde Reegelen agehal ginn, oder soe mer einfach, et ass eis egal, gesitt iech op der Kinnekswiss, gesitt iech iergendzwouscht. Mee dat wat d'Mme Noreika gesot huet, datt se en Deel vun der Léisung ass, ass net falsch, andeems een am normale Liewen och eng gewësse Struktur huet déi dat mat dréit. An dat ass och en Deel vun der Horeca. An nodeems mer d'Gespréicher hate mam Dokter Schmit, well et ass wéi gesot eng Fro sanitaire, wann iergendswéi e Risk geweecht wär a wa mer gesot kritt hunn, nee, do ass wierklech e Risk, dass do e Cluster géif entstoen, da wier dat doten och net komm. Dat heescht, Dir hofft, dass d'Leit sech elo zum Beispill éischter op der Terrass treffe wéi bei sech doheem an do ënnerlech eng Mask unhunn a sech e bësse besser oppassen an dowéinst sech do manner ustieche wéi se et zum Beispill doheem géife maachen? Dat ass op jidde Fall.
Besser trëfft een sech op enger Terrass wou Reegele bestinn, wéi trëfft een sech iergendwou am Park an sëtzt een sech op eng Bänk zu x Leit an dann bréngt een säi Béier mat an drénkt een do, obwuel et verbueden ass Béier ze drénken, mee dann drénkt ee Cola, dat ass erlaabt. Also ech mengen wann een eppes an e Kader ka setzen deen e bësschen strukturéiert ass, kontrolléiert ass, ass sécher besser. Ok.
No de Regeln däerfe Leit aus engem Stot zu méi op engem Dësch sëtzen, soss zwee Leit, wann ech dat richteg verstanen, ähnlech wéi et ass, wa mat sech doheem treffen. Eben, wéi gëtt dat kontrolléiert? Also Dir sot, et muss ee seng Daten hannerleeën. Gëtt kontrolléiert, ob d'Leit déi richteg Daten hannerluecht hunn? Ginn et do Strofen, wa Leit léien? Also de Fait ass, dat sinn zum Beispill nach Diskussiounen, déi mer och mat der Chamber scho virdrun haten a gesot hunn, datt mer déi och déi nächst Deeg wëllen hunn, Et ginn zwou zwou Méiglechkeeten. Et gëtt oder déi, dass e Registre gemaach gëtt, dass och scho mat der CNPD gecheckt ginn, dat géif och goen, e Registre wou d'Leit sech dann aschreiwen. Da wier de Fait, well et eng Responsabilitéit och vis-à-vis vum Restaurateur ass, dass deen da muss kucken, wéi d'Carte d'identitéit misst beluecht ginn, de Fait ass, et geet jo net drëms ze kontrolléieren. De But ass, dass wann ee Nopeschdësch positiv war, fir Iech kënnen ze unzeruffen, fir ze soen, hei deen doten Dësch wor positiv, dass elo net, Dir gitt elo a Quarantän gesat, mee passt op Iech op déi nächst zwee, dräi Deeg, evitéiert d'Kontakter, Dir wot an der fräier Loft, de Risk ass kleng, de Risk ass kleng, mee dass et kann e klenge Risk bestoen, och wann e minim ass, an dofir wëll mer Iech warnen. Dat ass jo am Intérêt vum Client, dat heescht, oder et ass e Registre, Dat ass déi éischt Optioun, déi am Moment vun der CNPD giff validéiert ginn. Déi zweet Optioun ass einfach en Ziedel ze loossen um Dësch, wou dann eng Persoun pro Dësch deen dann och ausfëllt, mat enger Handysnummer, mat enger E-Mail, wou een da weess, wéi d'Saache sinn. Et soll a mengen Aen, well et ass am But vum Client, et ass volontaire, Doudsécher méi akzeptéiert wéi lo eppes z'imposéieren par la base légale. Mee dat sinn nach Diskussiounen. Den Text hu mer schonn ugekënnegt an der Chamber, dass dat doten e Punkt ass, dee mer gäre mat hinnen och debattéieren. Ok.
Ginn et dann och Strofen fir Terrassen, wann se iwwer 18 Auer iwwerzéien? Et ginn Strofen och si virgesinn. Also ass et och e Punkt vun der Diskussioun nach, deen op ass. Ok.
Dir sot, Här Schmit, de Contact Tracing war lescht Zäit méi effektiv gewiescht. Dir hätt elo vun den, wat waren et, 1.500 Infektioune waren der 900 iwwer de Contact Tracing fonnt ginn. Dat heescht, déi Leit ware jo am Fong schonn a Quarantän, wéi se analyséiert gi sinn. Wéi kann et da sinn, datt, wa mer schonn zwee Drëttel vun de Leit quasi a Quarantän hunn, wa mer d'Infektioun infizéieren, datt d'Infektiounszuelen trotzdeem ëmmer nach steigen? Ass et dann net esou, datt déi Leit, déi. Hënner, déi et aner 600 am Fong vill méi Leit ustiechen, wéi et am Fong geduecht ass. Also ech mengen, de But ass, all Persoun, déi eventuell eng Infektiounskette kann ausléisen, aus dem Circuit erauszehuelen. An dat geléngt eis. Ech mengen, wa mer dat net hätten, hätte mer sécher eng Situatioun, wou mer vill méi héich Valeuren hätten, wou mer eventuell exponentiell scho wären. Dat ass net deen eenzege Facteur, dee matspillt, mee dat ass ee ganz, ganz wichtige Facteur, dee matspillt. A wann Der kuckt, wat a verschiddenen anere Länner geschitt ass, wou se déi berühmte britesch Variant hunn, déi bei eis och awer elo dominant ass, muss ee soen, mir hunn d'Saach ënner Kontroll gehale kritt. A wann Der kuckt, wat an England geschitt ass, wann Der kuckt, wat an Irland geschitt ass, dat war manifestement exponentiel. Déi haten dee System net en place. Ech menge schonn, dat ass eigentlech de Beweis, dass mer ganz effikass schaffen. Okay.
Mir hätten nach ganz kuerz nach d'Fro zu dem Cluster, dee mer elo an deem Altersheem esou haten, um Lauterbahn. Do war d'Fro, pardon, hunn ech grad ganz kuerz de Fuedem verluer, genau, d'Copas huet elo haut och kritiséiert an deem Kontext, datt d'Sous-traitants bei hinnen net géife geimpft ginn. Ass dat e Feeler, deen Der vläicht an Zukunft wëllt Rektifiéieren? Oder gëtt et eng e Grond firwat d'Sous-traitante vun de an der Cogas net geimpft ginn, awer vun de Spideeler schonn? Also wat ass d'Iwwerleeung dohannert? Dat géif ech gär verstoen. Also mir hunn do eng, Dir wësst jo, datt mer en Avis och kritt hu vu Comité d'éthique, wou och suivéiert ginn ass an do wou datt d'Personal an de Spideeler alleguerte soll, déi déi e Kontrakt och haten, sollte vun all Etagen, solle geimpft ginn, wat jo och gemaach ginn ass op deene verschiddensten Etagen. Ech kann Iech och soen, dass an den Haiser jo och d'Lëscht vun deenen, déi sollte geimpft ginn, matgedeelt gi sinn. Dat heescht, dass op Initiativ och komm vun den Haiser, wou dann se net ugefaangen hu sous-traitant, well wou fänkt een och un? Dat ass eben och d'Fro geweecht, ween huet Kontakt, ween huet net Kontakt, well sous-traitant, et gëtt sous-traitant, deen een D'Iesse liwwert an et gëtt Sous-traitante, d'Botzfra, dat heescht, et gëtt och an de Sous-traitante vill Ënnerscheeder, sauf erreur de ma part. Jo, an dann, ech mengen, d'Spideeler kann een och net mat den Altersheimer vergläichen. An am Spidol ass jo de vulnerabele Patient eigentlech net geimpft, deen ass net prioritär fir geimpft ze ginn. Et ass eigentlech de Cordon sanitaire, dee ronderëm geimpft gëtt. Dat war d'Philosophie. An den Altersheimer, Fleegeheimer ass et aneschter. Do gëtt de Vulnerabele prioritär geimpft mat engem, ech géif soen, engem klenge Cordon sanitaire. Déi Leit, déi wierklech an der Fleeg um Patient schaffen an déi ebe méi wäit vum Patient ewech sinn, ginn net prioritär geimpft. An enger idealer Welt, wou een onendlech vill Impfstoff hätt, hätt een natierlech jiddweree geimpft. Mee hei muss een Choixen maachen. Dofir hu mer jo och déi Prioritisatioun. A wann ee Choixen mécht, muss ee soen, ganz kloer, wou ass een am efficaceste mat der Impfung an ween gëtt een do fir d'éischt. A kloer, d'Pflegepersonal, dat wierklech am Kontakt ass, déi ware prioritär. Ech mengen, an den nächste Phasen, wou elo méi Impfstoff do ass, kann een iwwer verschidde Saachen erëm sécher iwwerleeën. An ech mengen, d'Gesondheetsministesch huet dat och gëschter gesot gehat a verschiddenen Diskussiounen. Ok, war Zero Covid zu iergend engem Zäitpunkt en Thema? Gelift?
Zero Covid, war dat iergendwann eng Kéier en Thema, dass ee vläit eng Kéier e Shutdown mécht, fir dat Ganzt eng Kéier erofzedréinen, der Impfcampagne Zäit gëtt unzelafen? Also, elo grad mat der Ouschtervakanz virun der Dier, dat huet jo quasi relativ gutt funktionéiert ëm d'Chrëschtvakanz, fir d'Infektiounszënn insgesamt e bëssen erofzekréien. Jo, ech kann awer net. Huelt et net béis, mee de Leit soen, mir maachen elo Lockdown mat a mir hu elo Zuelen, 17 Leit am Soins intensifs. D'Zuelen, déi mer haut hunn, si 17 Leit an de Soins intensifs. Fir elo de Leit ze soen, mir maachen e Lockdown, mir maachen alles zou, mir hu manner wéi 20 Prozent a 25 Prozent Taux d'occupation, an dat ass déi wichtegst Zuel. déi mer mussen hunn, an dat, dat hu mer déi vir, viru puer Méint gesot, an dat bleift och d'Realitéit. Et muss een de Leit kënne soen, wann een eng streng Mesure hëlt, déi wierklech ganz, ganz wäit geet, firwat ee se hëlt, dass, wann d'Situation hospitalière total ausser Kontroll läit, an dat ass wierklech net de Fall, ech hunn Iech virdru vun den Zuele gesot, mir hunn déi virdru matgedeelt kritt, sauf erreur de ma part, wäerten haut 17 Leit an de Soins intensiffe sinn. Also.